ס'איז אריינגעקומען א שאלה וואס איך וויל היינט אדרעסן, און ס'איז ספעסיפיק לגבי אפשענס, ווייל לעצטענס האב איך געטראפן אסאך מענטשן וואס איך באקום פידבעק פון זיי אז זיי הערן די אלטע שיעורים וואס איך האב גערעדט דארט וועגן בעיסיק אפשענס, און ס'קומט אונטער אסאך קוועשענס וועגן אפשענס, סאו איך גיי טרייען צו אדרעסן די קוועשען, איך וויל נאר פארדעם זאגן אז ס'קען זיין אז פאר געוויסע ציהערערס איז עס אביסל עדווענסד, ס'איז נישט די עי בי סי פון אפשענס ס'איז מער א עדווענסד טאפיק, און אסאך אירע וועלן הנאה פון עס און אסאך אירע וועלן דארפן צוריק גיין צו אלטע שיעורים כדי צו קענען מיטהאלטן וואס אונז גיימיר היינט רעדן, און איך וויל דיך דערמאנען אז כדי צו אדרעסן דיין שאלה שיק אריין דיין קוועשטן צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו און טעקסט, שיק א טעקסט מעסעדזש עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. כ'ווייס אז ס'דא מענטשן וואס לאזן מעסעדזשעס באט אנפארטשענעטלי איך קום נישט אן צו אויסהערן אלע מעסעדזשעס סאו בעסטע איז מ'שיקט א טעקסט און גייט עס אריין אין א פלאץ ווי ס'איז דא אלע קוועשטענס און פון דארטן זעה איך וואסערע קוועשטענס צו אדרעסן, און געווענליך קוק איך זאכן וואס אסאך אירע האבן אדער וואס איך טראכט אז מען קען זייער שטארק בענעפיטן. ווי אויך וויל איך דיך דערמאנען אז איך שיק ארויס פון צייט צו צייט אימעילס פאר מענטשן, פאר סובסקרייבערס, איבער דיפרענט מיני לעסענס פון אפשענס, וואס דאס צו באקומען קענסטו גיין צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג, סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם פארווערד סלעש BLOG, קענסטו דיך סובסקרייבן צו באקומען די מיני לעסענס, און ווי אויך טאמער דו ווילסט באקומען, פון צייט צו צייט מאכט מען אונז פרי וועבינארס פון דיפרענט טאפיקס פון אפשענס וואס איך טריי צו ענטפערן אויך געוויסע קוועשטענס וואס איז דא פון פארטיסעפענטס, קענסטו דיך אויך סובסקרייבן צו זיין אויף מיין אימעיל ליסט וואס איך שיק ארויס געווענליך אויף מיין אימעיל ליסט א רימיינדער ביי חיים עקסטין דאט קאם. פיין, יעצט די שאלה איז אזוי, לאמיך קודם פארליינען די שאלה, נאר מעל איך מסביר זיין, ווייל אסאך אירע וועלן דארפן א הסבר אויף וואס די שאלה איז, די שאלה איז אזוי, קודם איך אפרישיעט אלע דיינע לעקטשערס, ס'איז זייער קלאר און זייער דיטעילד, און איך לערן אסאך פון עס, א קוויק קוועשטען, איך האב א איידיע פון א סטרעטעדזשי ארום עירנינגס, לאמיר זאגן איך גיי קויפן א קאל וואס ער עקספייערט אין צען טעג נאך די קאמפעני'ס עירנינג דעיטס, אקעי סאו איך מאך דא א נאוט פון וואס איך וויל אלס מסביר זיין קודם וואס ס'מיינט די פאר זאכן וואס ער זאגט, ער פאנגט אן מיט עירנינגס דעיטס און און ער גייט קויפן א קאל און די איידיע איז אז ווען אייווי איז גענוג שוואך וועט ארויף גיין די איי ווי קלאוסער טו עירנינגס און און אזוי וועט ער קענען מאכן געלט פון דעם. די שאלה איז ווי לאנג פאר עירנינגס גייט איי ווי זיין ווייניג אז ס'זאל פון דארטן אנהייבן ארויף צו גיין אז ס'זאל זיך לוינען צו קויפן א קאלס פֿיר וואכן פאר דעם אדער שפעטער. פיין. דאס איז בעסיקלי די שאלה פון דעם שואל וואס איז מער א עדווענסד קוועשאן, איך גיי מסביר זיין קודם די פאר דיטעילס וואס איז דא אין די קוועשאן כדי דיך צו קענען אריינברענגען אין די סאבדזשעקט צו קענען עס אויסשמועסן. סאו, די יעדע קאמפאני וואס איז געליסטעט אויף די יו עס סטאק מארקעט דארף ריפארטן פיר מאל א יאר זייערע עירנינגס, אקעי, סאו דו ווילסט רופן עס נאמבערס, דארפסט ריפארטן נאמבערס, באט בעסיקלי וואס דאס מיינט איז אז דו דו דארפסט געבן א דין וחשבון וויאזוי איז אריבער געגאנגען די לעצטע דריי חדשים, אויף ענגליש הייסט עס די קווארטער, ס'איז א פערטל יאר, וויאזוי איז אריבער געגאנגען די לעצטע דריי חדשים, און וואס זענען דיינע עקספעקטעישאנס פאר די נעקסטע דריי חדשים. די פרייזן פון די מארקעט איז זייער שטארק געבויעט ארום די עירנינגס ריפארטס, ווייל די עירנינגס ריפארטס גיבט דיך א קלארקייט וואו די קאמפאני שטייט. יעצט א נארמאלע קאמפאני געליסטעט אויף די יו עס סטאק מארקעט האט א דעיט וואס איז אפגעמאכט אז זיי גייען ריליסן די עירנינגס, אנאונסן די עירנינגס, דאס קומט מיט א ריפארט, א געשריבענע ריפארט, ס'קומט מיט א עירנינגס קאל וואס אינוועסטערס קענען פרעגן קוועסטשענס, און דארטן זעהט מען זייער אסאך זאכן, בשעת די קאמפאני געבט ארויס זייערע עירנינגס ריפארטס, מאכט זיך אסאך מאל ווילדע מאווס אין די סטאק, סיי לגבי ארויף, סיי ארויף און סיי אראפ, למשל אויב די קאמפאני האט געמאכט מער געלט ווי זיי האבן עקספעקטעט, די סטאק פרייז יעצט איז לויט וויאזוי ס'איז עקספעקטעט, ס'איז נישט דא עפעס מער אדער ווייניגער, ס'איז וויאזוי ס'איז עספעקטעט. אבער אויב די קאמפאני געט ארויס א ריפארט אז די לעצטע דריי חדשים האבן זיי געמאכט מער ווי זיי האבן עקספעקטעד, אדער זיי האבן א פארקעסט אז די נעקסטע דריי חדשים גייט זיין בעסער וואס די מארקעט האט עקספעקטעד אז די קאמפאני זאל האבן און זענען מסביר פארוואס זיי האבן די פארקעסט, דעמאלטס קען זיין זייער שטארק אימפעקטעד די פרייז פון די סטאקס, ס'קען זייער שטארק ארויפגיין, דאס איז עירנינגס. די נעקסטע זאך וואס מען דארף פארשטיין איז וואס מיינט א קאל אפשן, א קאל אפשן מיינט בעיסיקלי דו קויפסט א קאל, קויפסטו די רעכט צו קויפן די סטאק פון די קאל סעלער פאר א געוויסע פרייז, אויב די קאמפאני פרייז למשל איז הונדערט דאלער און איך קויף א קאל פאר הונדערט און פֿינף דאלער, איך צאל געלט אז איך זאל האבן א קאמיטמענט פון די אפשן סעלער אז איך קען קויפן די סטאק פון אים פאר הונדערט און פֿינף דאלער, אייזטו מיך פרעגן פארוואס זאל איך עס וועלן קויפן פאר הונדערט און פֿינף דאלער פארט נישט פאר הונדערט וואס איז די פשט דא? ווייל איך האלט אז די סטאק גייט ארויפגיין צו הונדערט און צען דאלער און איך צאל זייער ווייניג געלט צו קענען האבן די אפשען צו קויפן פאר הונדערט און פֿינף ממילא ענדערש ווי צו נעמען די ביסל געלט וואס איך האב און קויפן פון דעם סטאקס קויף איך די קאל אפשען צו קענען הונדערט און פֿינף, און הונדערט און פֿינף איז נאר א עקזעמפעל, עס קענסט האבן הונדערט, הונדערט און פֿינף, און אפילו פֿינף און נײַנציק אויך, דאס ווערט אנגערופן א אין די מאני קאל, אבער דאס איז פאר א אנדערס מאל, דאס איז א קאל אפשען. די נעקסטע זאך איז וואלעטיליטי, איי ווי מיינט אימפלייד וואלעטיליטי, וויפיל רעכנט מען זיך אז די סטאק גייט ארויפגיין אדער אראפגיין אין די נעקסטע שטיקל צייט, אין אנדערע ווערטער וויפיל גייט די די דאס איז געווען א גרויס חלק פון די שמועס וואס אונז האמיר געהאט, כ'האב געהאט א פרי וועבינאר פאריגע וואך איבער סטענדערט דיוויעישאן וואס איז זייער שטארק אימפעקטעד ביי וואלעטיליטי, און בעזהשי ת היינט, ווען איך זאג היינט איז עס דינסטאג פרשת וירא, ווען דו הערסט עס ווייס איך נישט, אבער היינט נאכמיטאג גיי איך האבן נאך א פרי וועבינאר איבער וויאזוי מען רעכנט אויס די מאוו פון א אפשן לויט די דעלטע, זייער א אינפארמעטיוו און וויכטיגע סאבדזשעקט. סאו אויב די הערסט עס גענוג פרי קענסט דיך נאך רעדזשיסטערן, און נישט און די ווילסט באקומען אפדעיטס ווען ס'דא אזעלכע פרי וועבינארס גיי צו חיים עקסטין דאט קאם און רעדזשיסטער דיך, אבער על כפנים. די איווענט, די וואלעטיליטי, כ'מיין די שאקלדיגקייט, די עקספעקטעישן, די עקספעקטעישן וואס איז דא אין די מארקעט אז ס'גייט דא זיין א גרויסע מאוו, נישט קיין חילוק ארויף אדער אראפ, דאס ווערט אנגערופן אימפלייד וואלעטיליטי, און ווען די אימפלייד וואלעטיליטי איז הויעך איז דא א עקספעקטעישן אז ס'גייט האבן א שטארקע מאוו, און ווען די אימפלייד וואלעטיליטי איז נידריג איז דא עקספעקטעישן אז ס'גייט האבן א קליינע מאוו, דאס איז די אימפלייד וואלעטיליטי, יעצט אויב דו פארשטייסט אז די אימפלייד וואלעטיליטי איז הויעך מיינט עס אז ס'איז עקספעקטעד א שטארקע מאוו, ווען גייט אימפלייד וואלעטיליטי זיין הויעך? ווען ס'איז דא עקספעקטעד אז ס'איז דא א שטארקע מאוו, ווען איז דאס? האסט פארשטאנען וואס עירנינגס איז? איז עס בערך פאר עירנינגס. פאר עירנינגס ווייסט די מארקעט אז דא גייט קומען א שטארקע ריפארט וואס ס'גייט דיטערמינען, גייט אויסרעכענען ווי גוט די קאמפאני שטייט און וויפיל און און וויפיל אננאונס גייט דא ווערן קלאר לויט דעם ווי שטערקער די מארקעט ענטיסיפעיט אז ס'איז דא א מעגליכקייט אז די קאמפאני גייט האבן בעסער ווי מען רישט זיך אדער ערגער ווי מען רישט זיך לויט דעם גייט ארויף גיין אדער אראפ גיין אימפלייד וואלעטיליטי. אויב ס'איז א קאמפאני ווי למשל טעסלא וואס מאכט אייביג קרעזי אינטערעסאנטע סורפרייזעס, אקעי, דאס איז א זאך וואס ס'גייט אינקריסן אימפלייד וואלעטיליטי, ווען אימפלייד וואלעטיליטי גייט ארויף גייט די פרייז פון די אפשענס ארויף, סאו די שואל פרעגט, אפשר זאל איך קויפן אפאר וואכן פאר עירנינגס, לאמיר זאגן פיר וואכן פאר עירנינגס א קאל אפשען? און אויב ס'גייט טאקע ארויפגיין פרייז וואלעטיליטי מיינט עס אז די אפשען גייט ווערן טייערער עז איט געטס קלאוסער צו עירנינגס, און דעמאלטס ווען ס'גייט ווערן אין פרייז וואלעטיליטי טייערער גייט מיין קאל אפשען ווערן טייערער און איך וועל עס דעמאלטס פארקויפן און מאכן א פראפיט. ביז דא איז די שאלה פון די שואל. סאו לאמיר צונעמען אפאר זאכן פאר דעם. נאמבער וואן, כדי דו זאלסט מאכן א פראפיט דארף די סטאק אפילו אויב אימפלייד וואלעטיליטי גייט ארויף און אלע אנדערע זאכן בלייבט די זעלבע דארף די סטאק עטליעסט בלייבן די זעלבע פרייז, אויב די סטאק גייט האלטן אין איין אראפגיין פאר עירנינגס גייסטו פארלירן געלט ווייל א קאל אפשן ווי נידריגער די סטאק איז אלץ ביליגער איז עס לגבי די זאך וואס ס'ווערט עכט אנגערופן דעלטא וואס דאס איז א שמועס פאר א אנדערע מאל אבער לאמיר זאגן דו האסט א סטאק פון הונדערט דאלער און ס'בלייבט הונדערט דאלער און ס'גייט ארויף די וואלעטיליטי און לקבע דעם ווערט די סטאק די אפשען טייערער אבער אויב די סטאק פרייז איז אנשטאטס הונדערט דאלער געווארן פֿינף און נײַנציק דאלער פארשטייסט אליין אז א הונדערט און פֿינף דאלערדיגע קאל איז ביליגער ווען די סטאק איז פֿינף און נײַנציק ווי ווען די סטאק איז הונדערט. ווייל אויב דו האסט א אפשן עס צו קויפן פאר הונדערט און פֿינף ווען די סטאק איז הונדערט איז עס סאך א בעסערע אפשן ווי ווען דו האסט א אפשן עס צו קויפן פאר הונדערט און פֿינף ווען די סטאק איז נאר פֿינף און נײַנציק ק ווער זאגט ס'וועט אנקומען אזוי הויעך צען דאלער אוועק ס'וועט מאכן א ריזיגע ריזיגע דזשאמפ פון צען פראצענט איי דאנט קנאו פון פֿינף פראצענט וואטעווער סאו די פוינט איז אז ס'איז טאקע. דא א מעגליכקייט אז עמפלאיד וואלעטיליטי גייט ארויפגיין? כ'זע דאס איז איין זאך וואס דו דארפסט טראכטן, און באלד וועל מיר צוריק קומען די סעלושען וואס ס'קען זיין פאר די פראבלעם. פאר דו גייסט אבער ווייטער טראכטס פון נאך א זאך וואס דאס ווערט אנגערופן אין די אפשענס אינדוסטרי ווערע. דאס מיינט אז וויפיל צייט ווי מער צייט ס'איז דא ביז א אפשען עקספייערט אלץ מער וועליו האט עס און דעיע לגבי דעיע דיטעיל פון די פרייז וואס עס ליגט אריינגעלייגט ווייל ס'איז דא צייט אויב ס'גייט אריבער צייט למשל אז איך געב דיר א גאראנטי אויף א הונדערט דאלערדיגע סטאקע דו קענסט עס קויפן פאר הונדערט און פֿינף דאלער איין טאג פארשטייסטו אז ס'איז ביליגער ווי איך געב דיר די גאראנטי פאר פֿיר וואכן אוודא איז אין די איין טאג דא א דיטערמינעישאן וואס ס'הייסט עירנינגס אבער די חלק איז נאר די וואלאטיליטי די חלק צייט וואס ס'גייט אריבער איז א נעגעטיוו סאו דו האסט דא זאכן וואס איז דירעקט דיך ארויף וואס דו האסט געזאגט אין דיין קוועשטען, אין אימפלייד וואלעטילעטי, האסט זאכן וואס ס'דרעגט דיך אראפ, וואס דאס איז תורה, צייט גייט אריבער, און פאטענטשעלי אויך אין דיין פאל אז דו געסט א משל פון א קאל אפשען, איז עס פאטענטשעלי אויך די פעקטער אז די סטאק קען אראפגיין פאר ארנינגס, וואס דעמאלטס וועט עס אראפדרעגן די סטאק. סאו וואס איז יא די עצה וואס דו קענסט טראכטן? און איך זאג נישט זאלסט עס טון סתם אן ריסערטשן ווייל די סעלושען איז נישט קיין סעלושען פאר אלעס נאר א סעלושען פאר אפאר חלקים. די סעלושען איז בעיסיקלי צו קויפן א זאך וואס ווערט אנגערופן א סטרעדל אדער א סטרענגל. א סטרעדל מיינט אז דו קויפסט א קאל מיט א פוט פון די זעלבע עקספיירעישן. און די זעלבע סטרייק פרייז. סאו לאמיר זאגן יעצט האמיר א הונדערט דאלערדיגע סטאק, גיי איך קויפן א הונדערט דאלערדיגע קאל און א הונדערט דאלערדיגע פוט. לאמיר זאגן אז די פרייז גייט זיין די זעלבע פאר אלע ביידע, די קאל קאסט איין דאלער די פוט קאסט איין דאלער, איינס מיין איך פאר א שעיר, ס'איז אלעס טיימס הונדערט ווייל א אפשענס קאנטראקט איז הונדערט שעירס, סאו קומט אויס אז איך האב צוויי הונדערט דאלער וואס איך לייג אריין דא, יעצט אויב די סטאק גייט ארויף פארלירט די פוט וועליו באט די קאל באקומט וועליו, אויב די סטאק גייט אראפ פארלירט די קאל וועליו אבער די פוט באקומט וועליו אזוי ביסטו צוזאמען אין די זעלבע סטרייק פרייז א גאנצן צייט און די האסט נישט קיין בייעסד דיירעקשענעל ריסק, האסט נישט קיין ריסק אויב די מארקעט גייט ארויף אדער די מארקעט גייט אראפ ווייל אויב די מארקעט גייט ארויף מאכט דיין קאל געלט און דיין פוט פארלירט געלט אויב די מארקעט גייט אראפ מאכט דיין פוט געלט און דיין קאל פארלירט געלט סאו די האסט נישט קיין דיירעקשענעל ריסק עכפ ווען די קויפסט א קאל מיט א פוט די איינציגסטע ריסק וואס די האסט די צוויי ריסק וואס דו האסט איז נאמבער וואן די אימפלייד וואלעטעליטי, וואס טוסטו אויב ס'גייט אראפ אימפלייד וואלעטעליטי, וואס אויף דעם זאגסטו אז דו האפסט אז ס'גייט ארויפגיין וועגן עירנינגס, און די צווייטע ריסק איז טעיטל, אז די צייט וואס ס'גייט אריבער עסט אויף די אפשענס פרימיום, סאו דו דארפסט האבן אז אימפלייד וואלעטעליטי זאל זיין גענוג גרויס צו פייטן די טעיטל וואס דו האסט, דא ליגט באגראבן די ריסק וואס דו דארפסט אויף דעם זייער שטארק קוקן, סאו. דאס הייסט א סטרעדל. א סטרענגל איז די זעלבע איידיע ווי א סטרעדל, נאר פשוט ס'איז אנדערע סטרייק פרייסעס. לאמיר זאגן איך האב געמאכט א משל פון א סטרעדל הונדערט דאלערדיגע סטאק הונדערט דאלער קאל הונדערט דאלער פוט. א סטרענגל וואלט ווען געווען א הונדערט און פֿינף דאלערדיגע קאל און א ניינטי פייוו דאלער פוט. געווענליך וועט עס זיין ביליגער ווייל ס'איז אוט אוו די מאני. ס'איז נישט ס'איז העכער די יעצטיגע פרייז איז די קאל, סאו דאס מיינט אז די קאמיט איינער קאמיט זיך פאר דיר אז דו זאלסט קענען קויפן פאר טייערער ווי ס'איז יעצט, און א פוט ניינטי פייוו קאמיט זיך איינער פאר דיר אז דו זאלסט עס קענען פארקויפן פאר ביליגער ווי ס'איז יעצט, סאו כ'האב גארנישט קיין יוז פון עס יעצט, ס'איז נאר אויב ס'גייט געשען, סאו דאס איז א סטרענגל, אוט אוו די מאני קאל און א אוט אוו די מאני פוט, נאו. אויב דו טוסט די צוויי זאכן א סטרעדל אדער א סטרענגל און אימפלייד וואלעטיליטי גייט ארויף און אימפלייד וואלעטיליטי גייט ארויף אזוי שטארק אז נישט נאר דו זאלסט מאכן געלט פון די אימפלייד וואלעטיליטי נאר דו זאלסט אויך מאכן גענוג געלט דיך צו אפגעבן וואס דו פארלירסט פון די צייט וואס ס'גייט אריבער די תירא דעמאלטס האסטו א סטרעטעדזשי וואס דו קענסט מאכן געלט אויב דו פארקויפסט דיין סטרעדל אדער דיין סטרענגל ממש פאר עירנינגס ווען ס'איז שוין ארויפגעגאנגען אין פלייט וואלעטיליטי און די ווייל אויב דו גייסט ווארטן ביז נאך עירנינגס קען זיין ס'גייט זיין א בארינג אנאונסמענט און די סטאק גייט נישט מאכן קיין שום מוף און דו גייסט דערלייגן דיין געלט. און מאסט מאסט אוו די טיים גייט דאס זיין, אקעי? ווייל אויב דו טוסט עס און דו פארקויפסט עס פאר עירנינגס איז דא א טשענס וועסט מאכן געלט, אבער כדי דאס צו טון דארפסטו מאכן אפאר טון אפאר זאכן, נאמבער וואן דארפסט מאכן גוטע ריסערטש אין די פעסט וואס איז געווען ווען די סטאק און געהאלטן פֿיר וואכן פאר עירנינגס, וויאזוי האט אויסגעזען די פֿיר וואכן? וויפיל איז ארויף אימפלייד וואלעטיליטי? איז עס ארויף מער ווי די תורה אדער נישט? סאו דו דארפסט טון אסאך בעק טעסטינג צו זען אויף יעדע סטאק צו ס'קען ארבעטן צו נישט, כ'ווייס פראפעשענעלס וואס טרעידן אפשענס און זיי מאכן א שיינע פרנסה נאר פון די סטרעטעדזשי, אבער זיי פארלירן געלט אויכעט אין געוויסע סיטועשענס, און יעדע איינע אינוועסטמענט קומט מיט אסאך ריסערטש וואס זיי לייגן אריין צו פארשטיין צו די ספעסיפיק סטאק אין די היסטערי האט געוויזן אז ס'האט אינקריסט אינקריסט די אימפלייד וואלעטיליטי סאך מער ווי אלע אנדערע נעגעטיוו פעקטערס און דעמאלטס איז עס א סטרעטעדזשי וואס זיי האבן געטון און דארף זיין זייער דיסציפלין סאו כ'האב הנאה פון די שאלה מער עדווענסד נאכאמאל אבער מ'האט עס געקענט אויסשמועסן און איך דערמאן דיך נאכאמאל אז דו ווילסט באקומען אינפארמעישן פון די מיני לעסענס פון אפשענס גיי צו חייםעקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג. און אז דו סובסקרייבסט זיך צו די אימעיל ליסט וועסטו אויך באקומען סתם אזוי ווען איך האב עפעס צו זאגן, אבער בעיקר וועסט קענען באקומען ווען אונז מאך מיר א פרי וועבינאר זאלסט קענען מיטהאלטן איבער די סאבדזשעקט.